Branwen Azasaet diar Mabinogi Kontat get Daniel Carré Chetan lodenn
Bendigeit Vran, mab ar mor, a oe ur ramz. Ken bras e oe ma ne oe den ebet brasoc'h avetoñ. Roet e oa ar zouar ur vrezhoneg hag ur penn-da-penn arall hag enezenn an harozed. Derc'hel a rae lez àr dorgenn harlec'h ar an aod. Ul lez niverus ha pinvik e oa, gant priñsed, baroned, brezel Oriant ha noblañs a galite. Daou hanter-vreur dezhoñ, Dordu Ifan, Nisien hag Evnisien, a vev e-eue e lez. Nisien a oa un den mat hag amiabl, met Evnisien yoñ a oa un den fall. Un taol-chikan. Un de d'an derv oa bendik e fronas aet gant tu dilez ar dorjenn àr-lerc'h, just e bord ar mor. Ha gwelet a razan trizek bag kaer é tonet davete, davet an douar. Mat e oa an avel, Ha buan e toste ar bagev ? O ! na brav e oent get o gouelioù liamm dispaket, o bannieloù seiz brodet get aour hag argant é strakal en avel e penn ur gwerni. Sklaer e oa da welet. Ne't ket brezelekaat a glaske an dud a oe tostañ. Lod hag an estrañjerien a zichennas dibagoù bihanoc'h evit donet da zouar. Int da zouaras just dindan al lec'h ma voe azeet bindiged vran hag he lez. Dont emañ deoc'h, eme Vendiged Vran. Da biv eo ar bagoù-mañ ? Piv a zo mestr anezhe ? Ma zolour, roue Iwerzhon, a zo dezhe dador. Deomp eo ar bag a oa welet aze hañ ! Ha petra faotoñ 'ta ? Razeit da zouar d'ur goulenn-mañ memp. Ho neupaz, Aotrou, ne faotchetomp donat da zouar a-raok bout sur e vo reiñ he oan deomp. Amañ ! Ha petra eo Iwan neuze ? Vennañ a ra botoù-c'hwi er Branwen da bried. Faotron dimiañ dezhi evit ma vo savet un aliañs etrezoc'h out-tev. O, hag ur chwech ! eme ar roue Bentigreidfran. Kotan-bras an drein ma ouer dezhañ da bried. Reuzei harder da zouar. Mazelour roue Iwerzhon a zichennas neuze da zouar ha digemeret e voe biskoazh-duell gant bendiged Vran Agilez. Holl asambl a chom betek ul lec'h frankoc'h d'ober ar gwel. De dioutañ, evit ma vez bet c'hac'h gouvidi en abri, e oa bet savet teltennoù. Re vras e oa bendiged Fran evit un devoud lec'h en un ti. Goude e oe bet euredet Branwen da vazolour. Ha goude oac'h e oe bet gwraet eur chervad bras hag eskemmet prof a oa bep sort. Ha ret e oe skoilmañ mat an Alliañs etre an daou roue, etre an div enezed. Meur a zever e padas ar rejouissañs. Da zebrañ ha da ivez kan ha sonarer, istoeriou ha c'hoariou. Hag e-pad an amzer-se e oe bet rannet ha partajet ar profoù. En o mesk e oe roñseet niverus, pec'hed get pep tu d'un tu arall. Hag ur roñseed e oe digoueet get ma zoulour a oe bet tolpet-c'harr asambl en ur mem lec'h. Evnisien Hanter-breur Branwen ha bendiged Fran ne oe ket en arlerc'h pa oe arruet en Iwerzoniz. Setu n'en doa ket bet doere anezhañ a eured Branwen e hanter-c'hwec'h gant Mazolour. Pa zistroas ha pa uhelas ur roñsed tolpet er mem lec'h e oe zoueet-bras. E? Da biv eo ar c'hezeg-mañ? emezañ. Da vazolour, roy Iwerzhon, euredet en deus Brannoù en ou hanter-c'hwec'h. Penaos? Euredet ma c'hwec'h hep goulenn ma soñj ganin? Brav a-walc'h. O, oh, oh, oh, m'en talvoudomp sur en em veñjañ a venon hag a-benn. Eut, yon de troc'hañ o diskouarn diroñset. Hag e raz. Get e koutell e tro raz dezhañ o diskouarn ar rez d'o fenneù ha goullo tev ar rez d'o diadrañ.